Ha gün efirde biz dogry. Men e, häzir e, adamlaryň bize iň köp soran soraglaryny taýýarladym. Kysgajyk aýdyp Bolýar. geçseňiz özüňiz barada. Bolýar. Men Muhammet Ýöji, men YouTube kanalynda Muhammet Ýöji diýip tanalýarlar. Ýöne meň adym, doly adym, familiýam Muhammet Dewejinejad. Men özüm Iranyň Kummet Gowuz şäherinde eneden dogum, milletim türkmen. Şu Kummet Gowuz Oşotadäki türkmenleň ýaşaýan sentri, Iranyň içinde-de. Onsoň men şu on dört ýaşymdan bäri syýasata gatnaşyp gelýän. Mende hawa, özbaşdak neme, awtonom boljak bolarynda men uly işleri alyp bardym, Ýaşlar guramasynyň ýolbaşçysy boldum. Neme, biziň öz partiýamyzda propaganda, agitasiýa komitetiň ýolbaşçysy boldum. Onsoňam toguz segsen ikinji ýylda Türkmenistana immigrasiýa etdik, Sowet Soýuzyna öňki döwür. Onsoň Türkmenistana Sowet Soýuzyna baryp, segsen ikinji ýyldan ta iki müň ýedinji ýyla çenli men Türkmenistanda ýaşadym. Türkmenistanda ýaşan döwrümde men Çärjewde biraz boldum, bir ýetekdaý, ondan soň Daşoguzda üç punktda boldum, Wostoçnyý mikroraýonynda boldum. Wostoçnyý mikroraýonynda bir dom şotada. Onsoň remontnyý zawodda işledim. Onsoň togsan segsen Hawa, hawa. Soň togsan dördünji, segsen dördünji ýyl men medinstituta girdim. Togsan bir, togsan ikinji ýylda-da medinstudy gutardym. Türkmenistanyň hemme syýasy üýtgeşiklerine de men aktiw gatnaşdym. Men bir gysgaça aýdaýyn şeýle, iki müň bäşinji ýylam Türkmenistanda Politiskiý platforma diýip bir topar aktiwistleri ýygnap, öň hökümetde işlärler, ýazyjylar, intelligensiýany ýygnap konferensiýa geçirip biz hemme programmasyny ýazdyk, registrasiýa üçin hem hökümete tabşyrdyk Kazmini, ýöne şu wagta çenli jogap berenok. Iki müň ýedinji ýylam men Kanada geldim, şo gelen günümden bärem men Azatlyk radiýada ta iki müň onunjy ýyla çenli çykyş edýädim yzygiderli. Soňam onsoň live streamde biz özümiz Türkmen Azat TV diýip telewideniýe açdyk. Halmyrat, men, Rahman aga bile çykyş edýädik kä wagtda. Ol hemişe däl, ýöne bardyr eger gözleseňiz internetde bardyr. Onsoň iki müň on bäşinji ýyldan bärem öz zadymy açyp Muhammet düýeji diýip hawa wideo neme ýutubda ýutub kanaly neme etdik. Ozan iki ýyl mundan öňçäde biz Türkmenistanyň Koordinasionnyý Sowetini döretdik. Şondan bärem indi hemme kişi bilýändirler şu işleri alyp baryşymyzy. Düşündim. Muhammed ağa indi watandaşlarymyzdan iň köp gelen soraglary men size soraýyn. Sizem öz pikiriňizi paýlaşyň biziň bilen. Ne bärde bir Tabii. watandaşymyz soraýar sizden. Muhammed ağa geçen ýyl Owgan türkmen türkmeni bir ýaşulyň wideosyny uratdym. YouTube goýmady sebäbini sorap beräýiň diýýär. Men düşünmedim kim maňa köp ugratýarlada şol üçin adamla gyn görmedim sebäbi men hemmesini goýjak bolsam on maňa wagtam bolmaýada ýöne men ýadymda dä haýsy näme näme hakynda men bilemok. Düşündim. Türkmenistanda haýsy welaýatda ýaşadyň diýdiňiz Muhammet aga? Soraýarlar-da Türkmenistanyň hemme ýerini bilýämi diýýär. Men Çärjewde komsomol, kolhoz bar, komsomol. Şo taýda. Hawa, bilen. Boldum. 7-8 aý şo taýda ýaşadym. Ondan Daşoguzda ýaşadym. Bir iki ýyllap Daşoguzda ýaşadym. Remontny zawodynda işledim. Wastoçnyý mikrorayonynda bir dom bize berildi, şo domda boldum. Şol üçin Daşoguzly meni tanaýandyr. Daşoguzyň gazetinde-de meni ýazdylar. Şo remontny zawodda işlämde neme edip. O zaman onda galan wagt Aşgabatda. Özüm medinstituty gutardym. Glaznoý wraç. Ýöne men biznes etdim Türkmenistanda. Ta iki müň ýedinji ýyla çenli Türkmenistanda eksport, import hemme ugurda işledim. Düşündim. Düşündim Muhammet aga sag boluň. Indi köp gelen soraglaryň biri. Näçe aýdan bäri protest etýäňiz diýýär. Hiç hili peýda görmedik diýýär. Näme peýda tapdyňyz diýýär. Bende oglanlar bir topar zady şu sorag berýän adamlar düşünmän aýtýarda. Ýa-da biziň etýän hereketimiziň netijesini derrew şeýle göresi gelýär, Berdimuhamet gitdimi, gitmedimi diýip-de. Gözläň, adamlar, biz bir sany režimi aýyrjak bolduk. Režim, režim diýýäni bilýäňmi näme? Oň diregi nirden? Ýetmiş ýyllap Sowet Soýuzynyň biziň halkymyzyň kellesindäki döreden gorkusy, şol sistemaň, awtomat Nyýazowyň eýelenişi, Hemme polisiýa kembesi bir adamyň ygtyýarynda bolup, soňam Berdimuhamediň elinde. Bir sany uly struktura işläp otyr, milliardlarça puly bar, bir döwlet. Şu halky gorkuzdylar. Şol üçin hem etjek işini şu halk bilen etdiler. Ýagny indi şu sada şu güne, ýagny şu güne çenli diýmäýin-le, iki ýyl mundan öňçä başlap. halk pikir etmeýärdile, şu Berdimuhamediň garşyna bir gep aýdyp bolýar. Syýasat bilen işiňiz bolmasyn diýýär. Siz hiç zat edip bilmersiňiz diýýärdiler. Biderek kelläňizi agyrtmaň. Muny gollaýanla köp. Şol üçin bir zat etseň eje-kakaňy öldürerler, seni öldürerler, türmä basarlar, şeýtdir gorkuzýarlar. Gördiňmi? Biz bir ýerden başlamaly. Bir ýerden başlamaly şu. Nätdirip başlamaly? Birinji şu biziň halkymyza päsgel berýän zat näme? Şu gorky. Ýani işiň bolmasyn, bir zat etseň tutarlyla, urarla, çagaň nem ederle, işden çykararla, dürli sebäpler. Şu gorkyny biz aýyrmasak, hiç kim hiç zat edibilenok. Şu gorky nätdir baýam? Şuny biz koordinasionnysa oturyp maslahaty gelen zadymyz şu. Öň bir topar adamla hereket etýä, ýöne aktiw deýstwýa giren zat däl. Aktiw deýstwýa näme? Köçä çykyp gygyrmak, miting etmek aktiwny deýstwýa. Ýöne geplemäniňi ol içinde-de gepleýänler bardyr, ýöne hiç peýdasy ýok. Şon ýana oppozisiýa bolmagam hökümete-de amatly. Sebäbi dünýäniň ýüzünde hemme döwletden opozisiýasy bar, a Türkmenistanda ýok. O nähili? Şol üçin şolara zadam diýerak, ýöne hereket etmeseň bolýar diýýär. Şol üçin opozisiýadäki adamlarda indi öňden, öň ministr bolan zat bolan, bularda aýdany bilenem Herekete girmese ne hiçim gollaýa ne täsiri bar ýöne hökümet her mazy bulada özi razy bir zat eden kişi bolýanda ýöne hiç zat eden haklar şu zatlar öwrenip ahyrda biz geldik şu halky aýaga galdyrmasa hiç kim türkmenistanyň meselesine üns bermez hem şu halky köçä çykarsaň şu gorkyny döwmege sebäp bolup bilýär. Şo sebäpden Türkmenistanyň içinde etmek kyn. Türkmenistanyň içinde nätdirip sen halka köçä gir diý, çykja diýjek. Hiç kim çykmaýar, gorky bar. Tutarla, urarla, ýenjerle, basarla etýänler ýok. Praktiski etýän. Ozan amatly ýer. Biziň halkymyza aktimizm iň az zyýan ýetjek ýeri nire? Daşary ýurt. Şol üçin biz daşary ýurtdan başladyk. Gorkyny aýyrmak üçin näme etdik? Öňki çykyş edýärler Azatlyk Radioda, käde-käde çykyş edip ýörerler, oppozisiýa diýip, neme edip ýörerler, olardan hem minnetdar bolmaly, meniň minnetdarsyzlygym däbi-de. Ýöne aýtjak bolýan, olar aktiwnyý deýswiýa girdi. O ýöne razy bolup otyrlar-da, käde çykyş etýän halkdan aýa sylaýar, boldy diýip, özem razy, hökümetem razy, hiç kimem hiç zaýat edemok. Indi, Biz näme etdik? Halkyň gorkysyny aýyrmak üçin bir towar täze adamlary getirdik. Çykyş etdirdik. Meň ýutublam gör. Şonda başga öň hiç çykmadyk, sesini eşitmedik adamlary men çagyrdym, ugowarili. Geliň, sizem aýdyň, gatnaşyň. Onsoň şoň esasynda koordinasionnyý sowet döretdik. Koordinasionnyý sowete bir towar, meselem, öň KGB-de işlänle, ýene bir zat, şol adamlary getirdik. Muň özi näçe sany zat döretdi. Gulak asyň berde. Birinjidene öňki diňe biz oppozisiýa diýip oturanda biziň garşymyza çykyş etdiler da. Başga adamlar aktiw hereket edip barýar, gabanyp başladylar gara. Konkurensiýa başlady. Ýany ýok. Çykyş etdiler, hiç diýen. Ýöne şuň özi obstanowkany üýtgetdi. Ýany halk bir zat etjek bolýar. döwdüle, eýtdile, beýtdile. Halk şu arada näme kim utdy? Bir topar adamla täze adamla öňe geldi. Ozan biz näme etdik? Geldik e, Türk nemede mitingleri geçirdik. Yani indi ön hiç vakti adamla kellesinde yok da köçe çıkıp bolya şun karşısında bir zat diymeli haramzade deyip gum bol hiç kim kellesinde yok da biz halkın ağzına verdik. Siz ýane aýalla gyzla gitdi konsullyň öňünde haramdag falan diýip gygyrdyla. Ozal şu zady gördi halk. Bende halk gördi. Başynda aý hiç zat edibilmersiňiz biderek gepläp ýöňiz eýle beýle bir togan zat aýtdyla bize. Siz posolstwaň öňüne barsaňyz otade Türkiýe döwlet tutar sizi basar aňryk tabşyrar daže ispesnazy getirtdile Türkmenistandan diýdile gürrüň etdile. Näçe adam geldi Samolýotda şol tutan adamlary alyp gitjek bolýar. Ha? Halky gurtulmak üçin etýär şol zatlary diýýär. Gurtulmak üçin hawa hemmesi. Aý, posolstwa goralýan ýer, otak barmelle, palan etmelle näme üçin? Aktiwny deýspýan öňüne geçjek bolýar. Onda halk bardy, çykdy, indi gummol, haramzada, bir abi işdi da. Indi adamlar şu wagtdan Berdimuhammet prezident diýip at tutýany ýok. Hemme kişi ýa haramzada, haramdag, gara çerni näme diýse diýeli ýöne prezident diýilene. Şu diýmek näme? Gördün, şu diýmek näme? Ýani adamlar kellesinde indi hormaty ýok. Indi o pikir ýok ki, Şuňa zat diýip bolmaýar, şuňa zat diýseň bir zat bolýar falan diýen ýok. Indi haramzada agzynda öz ýanyna şony näçe gezek gaýtalasa onsoň aýalynyň ýanyna aýtýar, çagasynyň ýanyna aýtýar, goňşusynyň ýa e. Hiç kim hiç zat diýenak tutýanam ýok, urýanam ýok, geçýänem ýok. Hawa, ozan miliseň ýanyna aýtýar, oda diýýär ýuwaşrak bol how diýýär. E, milise-de hiç zat diýenak, o nähilli bolýar. Şeýtdirip biz gorkyn döwdük. Siz Paly pasolstwaň öňüne baryp, ähä Türkiýe döwleti, hany tutdy, ähä tutýa, öň polisiýa tutar diýip gorkuzýa. Indi tutdy, näme boldy hany? Näme boldy? Tutdy aňyrda, näme etdi? Ozan baý gyýykçyk etdiler, adwokat tutuň, pul ýygnaň baý. Men aýtdym, oglanlar, şeýtjek bolsaň Türkiýedäki adwokatlaryň özleri biziň oglanlarymyzy tutdular-la pul gazanmak üçin. Näme edip, onda manasy ýok. goý tutsunlar, takrarly näme etsin, näme etsin şolar? Yzyna berip bilmeýär. Yzyna eger Türkiýe berse, bütin türk dünýäsiniň içinde biabraý bolýar. Bir sany haramzada adama hakyky türkmenleri hemişe şolar bilen aragatnaşykda bolmaly, garyndaşlykda bolmaly, şony tabşyrýar. Biz ogurlyk edemda, ogurlyk etýän o nähili bir jinaýatkaryň eline bir döwlet arassa adamy tabşyrdy? Nähili? O-da öz hak-hukukyny gorap çykyş edýär. Şol üçin belli bir zat Türkiýe döwleti tabşyrmajak oňa. Tem bolýa indiki hemme ýerden biz gygyryp otyrys. Halk aýaga galdy. Türkiýe-de görüp otyr şony. Şol üçin bu etapdan hem geçdik. Biz-de eýýäm hemmesi indi ynandylar Türkiýe döwleti Berdimuhamede hyzmat etmeýär. Berdimuhamet bar gümüň çek. Indi halk aýaga galdy. Eger biz şulary saňa tabşyrsak, Ertir biz hemme syýasatymyzy gutarmaly, onda biz türk dünýäsi diýip oturmaly, onda biz demokratik döwlet diýip oturmaly. O hemme zady pod wopros gidýär. Şoň üçin siz şony subut etdiňiz, Türkiýe döwleti hiç wagt sen öz meseläňi çözjek bolup posolstwaň öňüne baraňda seni tutup bermeýär. Ýöne koneşna hawa jaň edende terroriste geldi falan bir döwletiň pristaýitynda. Ola hemme armiýasyn nökýä polisiýasyn dökýä siz tutýa soraýa dapgos etýä görýä haw çagasyn görjek bolup gelipdir. Pasportyny düzeltjek bolup gelipdir. Men böleýin, şo biz baranymyzda näçe bir 500-e golaý adam bardy şu geçirilen protestde. Bir adam tutuldy. Dorim aýtsam, şu ýerde organizator görkezeni üçin bizden ine biziň işimize päsgelçilik berýär, bize zarar berjek bolýar diýeni üçin ine bir özümi iberdiler. Başga kimiň oturma izni bar bolsa, ýa-da menden başga-da oturma izni ýok adamlaryň hemmesini abrat iberdiler.

Alyp gidilen, basylan, maşgalasy öldürilen ýa-da maşgalasyna, nähili aýdaýyn, onuň ýaly sluçi bolmady bu güne çenli, dogry dälmi? Edilmeýär, nätdir bu etdi? Men şuny diýjek bolýan, gözle, bir döwlet bolan üçin ofitsialny ýüz tutýar, hatyny görendirsiňiz, Türkmenistanyň konsullygy polisiýa hat ýazýar, hä, terroristler gelýär. Olar-da terroristler diýende bir döwletiň pristawitligi, o barmaly, hökman barmaly, o gözüni ýymmyp bilme. Barýar, gelen adamlar kim? Barýar soraýar, heý, pasportynyň suragy getiripdir, ýagny Türkiýe döwletiniň kanunyna hormat goýup, men kanun esasynda şu ştada ýaşajak diýip, şu meseleni çözmek üçin barypdyr. Çagasyny görmek üçin barypdyr, ýurduna gitjek diýip barypdyr. O koronawirusda äkidin biz diýip, ol eýýäm, e, ozam pul berdi. O başynda bolýa diýýär, gelýä, tut diýýär, bolýa, tutdum diýýär. O ozan ondan aýryk, ozan biz diýýär şuň öňüne geçilmeýär. Sen eger şulaň meselesini çözmeseňiz, şula diýýär, biz öňüne geçip bilemzok. Döwran bu sada men gelleme, Döwran deme ýazsynlar. Muhammet aga gysga gysga jogaplar berseňiz indi şu bir ýylyň dowamynda. Ýok şu mesele gowy mesele däl şoň üçin şunda durup geçeýin.

Suduny men gazandym. Yani deport edilem yok Türkmenistana. Şo hat geldi elime indi. Edilmeýär ol. Edilmeýär, hiç wagt hem edilmeýär. O dünýä kanunyny tem bolýar biz bular bara diktator diýeniň şu gün bar ertir gitýär. Hiç wagt bir döwlet ykbalyny diktatora baglamaýar. Erdogan dogry mümkin kä wagt bolýa dost falan diýsin bolýa bir zat diýjäň etde bolýa diýip baryp seni çagyrsynda ýuwaşrak bol diýsin ýöne sen dyzap otursaň sen baryp otursaň meseläň çözmek üçin Erdogan saňa etme diýmeýär çagaň görme diýilmeýär ada sen şu hmm. ada pasportsyz ýaşaber diýilmeýär ýurdyňa hmm. gitme diýilmeýär Ozan o nämedi oňa diýmeli äý çöl daşlaň meselesini diýip. Indi biz siziň gahryman men şol üçin biderek gerden size gahryman diýemda siziň eden zadyňyz siz özüňiz türmä düşüp polisiýa tutduryp subut etdiňiz halka äý gorkup oturmaň polisiýadan gorkun polisiýa tutsada gaýtam hormat bilen siz çykarýar siziň meseläňiz çözmäge gaýtam türkmen döwletine aýtýar indi ikinji zat Siz subut etdiňiz, siziň aňyrda eje-kakaňyza hiç zat edibilmedi. Eger şulara bir zat edäse bütin dünýäde biabraý bolýar. Oň garşyna iň erbet sanksiýalary girdip bolýar. Şol üçin Berdimuhamet näme etjegini bilenok. Eger seň eje-kakaňa azar berjek bolsa, ertir kun eýýäm onuň içinde hemme mesele galýar. Ýagny näme hereket etse öz garşyna bolýar. Şol üçin aktiwny deýspy edýän zat şu. Sen aktiw köçä çyksaň, protest etseň, gaharly, gazaply barsaň, döwletle aýtýar şulaň meselesini çöz. Sen garşyna näme hereket etse bikanun ol. Saňa sögse, tutsa, ursa, ýençse ol bikanunlygyň subut. Şol üçin siziň eden hereketiňiz hemme balansy üýtgetdi. Şol üçin indi halkymyz şu wagtlam YouTube kanallarda, tik tok nemede, feýsbukda gaty köp. Adamlaň sanyny men ýadymda däl şu wagt näçe adam çykyş etýär, hiç bilgilemok şony. Öň birini getirjek bolsam iş diýip. Indi dawa etýände maňa söz berdiler. Aha, şu biziň gazananlarymyz. Indi ýurduň içinde bereke degende men saňa sesini bereýin. Men o sögme haramzada diýip sögme saňa bir ýok diýä o, o ýurduň içinde. Şu ýurduň içinden gygyryp aýtýarlar. Bizden beter olar gygyrýar. Şu ähwedi şol çirkin daşarda näçe güýçli etsek, aňyrda eýýäm halkda gorky döwülýär. Gorky. Biz şony gazandyk. Şu uly üstünlik. Indi halkyň öňüne geçip bolmaýar. Şu gün Azatlyk Radiosy habar berýär. Türkiýede näki deliler bar ýa. Karantinlida. Eýýäm protest geçirip otyrlar. Aňyrda. Sorajak watandaşlar. Hawa, gözle, gözle protest şu taýda karantinde de 4 gün köp galdy. Derrew gaçjak bolup, zaborlary aýryp gaçyp, polisiýa döküpdirler-de, olar da aýtýar, häkim çagyrypdyrlar. Ow, 21 gün bolýar, 21 günde näme üçin bir gün biz köp saklaýaňyz diýip, eýýäm gyýykçylyk edýär. Ähä biziň gazananlar. Şu gün, şu gün älek sagat onda Senterbankyň öňüne bardylar. Bardyla halkymyz, eýýäm bardy şo taýda polisiýa zat döküpdir lemmesini. Baran adamlara diýýär, gaýrat ediň, biz düşünýäs, şolaň meselesi çözülýär, öz şahamçalaryna baryň, eýýäm çözüldi, şolara studentlere pul ugrutýarys diýip söz berip goýberdi. Ýa. Indi tutup bilen akla, hawa, indi sen polisiýa tutup türmäbasana, indi şolaň meselesini çözjek bolýar, polisiýasam, hemmesem. Hä biziň gazananlarymyz. Şu zatlara hiç zat gazanmaz diýen adam ýa kör, ýa ker, ýa nadan, ýa-da bilkastlaýyn duşmana. Dogry. Biziň eden hereketlerimizde hiç zat ýok. Wada şol üçin oglanlar, şu adamlaryň eden zady her bir zatda başlamak. Biz başladyk. Biz subut etdik. Berdimuhammet bikanun hiç zat edibilmeýär. Pulunyňam peýdasy ýok, tanyşynyňam peýdasy ýok. Bikan, çala biziň garşymyza bir zat etjek bolsa bikanunlygyny bütin dünýä subut etýär. Başga mert gerek. Biz şuny etdik, indi edibermeli. Ýene bir sorag bar, watandaşlarymyzyň biri soraýar, Muhammet aga Türkmenistandan näme üçin çykdy diýýär. Hä, bende Türkmenistandan meň çykanym, bende Türkmenistanyň kanuny boýunça, Türkmenistany ýedi ýyl Türkmenistanda biri ýaşasa, ýedi ýyl Türkmenistan türkmen bolsa, oňa graždanlyk bermek. Hawa. Ozan biz 27 ýyllap ýaşadyk. Hmm. Ýöne bize graždanlyk bermedi. Oňa belli sebäpleri bar. Birinjiden Iranyň hukumeti bermedi. Sebäbi biziň hemmämiz syýasy emigrant, şu taýda diňe mende awtadan gaýdy. Men bilen gelenler hemme. Ozal Iranyň hökümeti bizi özüne howp bilýär. Sebäbi Irandan gelýän türkmenler bilen gepleşýäk, gaýtýa aňyrda hereket galýar-da. Şol üçin Iranyň hökümeti zor dawid etdi. Nyýazow waka birinji Rafsenjani gelende şulary tabşyryp bize berdi. Birinji islegi şody. Onsoň üç gezek meni öldürjek boldular. Üç gezek. Türkmenistanyň içi üç gezek ýöne edibilmediler. Şularyň hemmesi onda dokumentleri ýatyr. Türkmenistanda biz men öz adyma jaý alybilmedim. Men öz adyma maşyn alybilmedim. Men hemme jaýlam aýalymyň adyna, öz işgärlerimiň adyna kredit alyp bileňa, kompaniýa registrasiýa edip. Men uly biznes etdim. Ýöne men hemme biznesi başga biriniň ady. Şol üçin ozal şularyň hemmesine on ozal karara geldi. Türkmenistanyň döwletiň aýtdy şulara graždanlyk ber diýip. Ola berjek diýip alladyla dört bäş ýyllap allak gezdi. Arza ýazdylla grupowa ýazdylla eýle. Soň niýetini billile biziň janymyza howp salýa on bizi alyp çykdy şol üçinem biz kanada gitdik. Düşündim. Ýene bir sorag bar. Serdar soraýa Muhammet aga düşündiräýdä diýä Gurbanguly güýçlimi hökümet güýçlimi ýada halk güýçlimi diýä. Wende Ptada Berdi Muhammedin hiç güýji ýok. O bir akmak, nadan bir e, belli wagtda, belli ýerde bolan üçin prezident boldy da. O hiç zat ýok, akyl ýok. Ol öz güýji bilen hiç zat boldy. Hukumet diýen zat tawa, biziň döwlet strukturamyz bar. O döwlet hem çüýrük, sebäbi hiç bir zady düzüw edena. Ýagny halkyň islegini kanandyryp bilenok. Içindäkileriň hemmesem biri-birinden narda. Öz etýän işinden narda. Ýüregine jaý edip edenak. Şu gün Birjan etýär maňa. Meň diýýär gözde öz naçalnik polisiýa. Gözde naçalnik polisiýa. Ýene biri bar. Zam häkim. Gözde men şu gün irden daňdan gepleşdim. Biri meň oglum daşary ýurtda okaýar diýýär.

Ministr, prokuror hemmesi türmede. Ýani şu zat nämäni aňlatýar? Hiç kim dawolny däl şundan. Şol üçin hökümet hem bizde çüýrük. Şo sebäpden diňe halk güýçli. Eger halk öz funksiýasyny ýerine ýetirse, hiç kim hem şoň öňünde durmaz. Dogry. Şonam biz etdik. Indi halky biz halky päsgel berýän zadyny aýyrdyk. Indi biri şu wagt jaň etýärle men aý otada garyndaşym barha bokuňy iýmen men bagyşlaňda indi diýen o zady aýtmy meň ýanymda. O neleko görkezdiler saňa indi şo gepi aýtmy. Indi şo gepi hiç kim aýdybilme. Indi etmeýänine goşulyşmaýanda ozan diňe bir zat galýar. Men gorkak diýmek bar. Dogry. Ýene bir sorag bar. Muhammed aga. Merdan soraýar. Taganowa ýekeje sorag berýär şu wagt. Berdimuhamedow bilen ýekeje gezek swýaza geçdimi diýýär. Siz ýa oppozisiýa Berdimuhamedow bilen bir swýaza geçip bolýarmy, geçip boldumy bu güne çenli? Bende eger şu adam biraz akylly bolan bolsady, bir azajyk akyl bolan bolsady, hiç wagt şun, şu günki ýanak bolmardy. Bende gelip halkyň aç oturan wagty, aç oturan wagty. Tebigy hadise bol, sowukda, ýagşyň aşagynda oturan wagty Owganystana ýük ugratmardy gumanitar. Ýa Orsýede 9-njy maýda Orsýede arak, pomidor, hyýar ugratmardy. Şun akmaklygy. adamlary äsgermeýänligi. Şol üçin hem o biz bilen gepleşjek bolmady. Ony gepleşip bilýän zat näme? Haçanam göz ýetirse ertir öljegini. Ondan biziň aýagymyza ýykylyp. Eý şu akyly bolmadygy üçin. Eger çala akyly bolan bolsady eýýäm halkyň isleglerini kanaatlandyrjak bolardy. O bolsa diňe bir akmagyň bir zady bar, gorkuzmaly. Gurmaly genç men aý palany palan edeýin palan diňe şu agzyňdakylar şu. Onam edibilmeýärler. Şol üçin eger şu çala bir gepleşige geçjek bolsady hemme zady biz çözerdik. Şuň janynam saklap bererdik. Agtyklaryň, çowluklaryň janynam sebäbi parahatçylykly ýurduň içinde üýtgeşik bolsa o hemme kişi utýar. Muňa aýdardyk sen bar hormat bilen otur Hiç zat diýmeris alan oglan pullaň goý senem beýleki adama ýanak biznes etde bar geziber. Ýöne bu akmak ondan geçdi indi. Indi halkyň gazabyny gazandy. Halk indi ony däp iň pajygaly ýagdaýda öldürmese halk kanagatlanmaýar. Şoňa düşünmedi. Sebäbi halka äsgermedi. Aý hiç zat edibilmez, aý gorkuzdym, oň çagasyny eýderis, muň indi hany, hany näme edip bilýär.

Gözne ogluna, watandaşla, şu bir özüňi allamaklyk sorag. Indi näme üçin? Sebäbi biz şu wagt tanaýanymyz o Dursoltany tanaýan, Myrady tanaýan, Allamyrady tanaýan, men başga adamlary görem dagam, bilem dagam, bilýänmi gepleşýänmi şu. 6 million halkyň içinde men Türkmenistanda işledim. Uly biznesde işledim. Hemmesem ministrlikde bile. Şu Niýazowyň aýyrýan ministrini men ýanymda işe çagyrýan. Şol üçin men bilýän, şeýle bir akylly adamlarymyz bar biziň. Talan, durşuna talan. Dogry. Tejribeli. Ýöne sistema hemme kişini bozdy. Sistema diňe ýaranjaňlara ýol açdy. Diňe ýurdy talajak bolýanlara ejize ganym bolup bilýänlere ýol açdy. Şol üçin häzir kadrlaň üstünde gürrüň etmeklik özi bir akmaklyk, nadanlyk. Kadrlary şu prosesiň özünde ýüze çykarar. Tapylar daşary ýurtda iki milliondan köpräk biziň watandaşlarymyz işläp ýör. Dürli ýerde, okaýalla, uly kompaniýalarda işleýälle. Men özüm bilýän, şoňa meň gyzym bütin Kanada boýunça buhgalterlerinden ekzamen aldy. O ýigrimi sekiz ýaşynda. Gör änek in uniwersitetinde ekzam, ýigrimi sekiz ýaşynda. Näme talant däl. Men o Gollandiýada işläp, ýaňy Amerika baram. Şeýle bir talantly adamlarymyz bar. Ýöne olar şu güne çenli özleri durmuşyny gurupdyrlar, zähmet çekipdirler, bir derejä ýetipdirler. Indi kän bar-a, halka ynanyp bilenaklar, bir zat boljagyny şol üçin çykanaklar. Biz haçanam, şol üçin biz gahrymanlarym diýip aýdýaryn. Biziň gahrymanlygymyz başlady, indi olarda-da ynam döräp başlady ýurduň içinde syýasy üýtgeşme. ola-da ýuwaş-ýuwaş özüni görkezip başlar. Şol üçin geljekde biziň bir şeýle bir kadrlamyz ýüze çykar. Nesip bolsa. Bir bir şert döredeli, iň gowy, akylly adamlar ýurdyň içinde ýurt dolandyrmaga şert döretse konkurensiýa esasynda hökümete geler. Onda bir zat. Ikinji zat, ikinji zat näme? Biz ýigrimi birinji asyrda ýaşaýarys. Kadr teýýarlamak hiç kynçylygy ýok. Şu Amerikaň iň gowy uniwersitetlerine Harward diýdi, ýene bir diýdi, görder şolaň, eger şolaň Aşgabadyň içinde bölümini açmasak tüf ýüzüne diýýärin. Puluny berýäň, samolet bilen getireris, mugallymlaryny okutsunlar şolary. Bir sany jaýyň bahasy, şu haramzadaň bir maşynynyň bahasy. Biz näçe 500 sany, 1000 sany kadr terbiýelemek üçin. Biz Aşgabady bütin şu regionda nauşnik sentre öwrüp bilýär. Bütin şu ýurtdan ýaş obalylar getirip Aşgabatda Amerikan, Kanadan, Ýewropan uniwersitetleriniň bölümini açyp şu taýda okar ýanak edip bilýär. Şola biziň mozgoid sentrimiz bolup bilýär. Ýurdumyzy ösdürip bilýär. Diňe biz şert döretmeli. Korrupsiýany aýyrmaly. Halk azat pikirini aýdyp bildi. Metbugat azatlygy boldy. Halka azar bermesinler, bir daşary ýurtly gelende üç sany akmak yzyna düşüp ýör näme etýädi. Çilim çekmek bolanak, suraga düşürmek bolanak, bun wiza bolýa, ertir bolanak diýip. Şulary aýyrsaň hemme zada şert döreýär. Kömelek ýanap ösýär şu kadr. Biz satyn alyp bilýäs, gerek bolsa. Iň akylly adamlary satyn alyp getirip, hakyna tutmak biziň ýurt dolandyrmana bir towar ministrliklere sowetnik adyp alyp bilýäs. Meselem, şu wagt Gazagystanyň, Gazagystanyň öňki prezidenti bar, neme, Nazarbaýew. Nazarbaýewiň orunbasary bilýäňmi, Toni Bler sowetnik şo. Toni Bler Nazarbaýewiň sowetnigi, ýagny Angliýanyň premýer-ministri bolan sowetnik bolup işleýär. Bu wagtlar hemme zat çekip bolýar, getirip bolýar. Ýöne bizde bir akmak hem ýazyjy, hem şahyr, hem güjük saklaýan, hem indeme saklaýan, hem Onsoň hemme zadyň öňüne geç. Otagda akyl ýok. Muhammed aga näme üçin etýärkä? Näme üçin adamlar ine täze bir karar çykarypdyr. Indi maşynlaryň tilleri de ak reňge boýamaly diýýär. Näme üçin şu zatlara päsgelçilik böyle adamlara ösmäge,

Hemmesi olaryň adam öldürmedi-ä. Muhammet aga jeza çekmeniňem belli bir wagty bardyr. Indi men bu hakda bir aýdaryn häzirkide, eger biz neme etsek näme boljagyny da. Bizde türmede bir sistem bar. Türme, ýa naçalnik türme, şo öwredilýär, okudylýar-da. Ýani şu türmä düşýän bar-a, şu höküm eline berlenden soň, ozan şony gorkuzýarlar. Şu pikir edibilmesini. Hemişe şony zanit etýär. Gije baryp turdyýanda e, çykarjak bolanda-da elini şeýtdirip durmaly ýa elini aýagyna ýörände-de şeýle. Şuny däp etýärler. Näme üçin? Şol hemişe gorkup gepdi. Gorkup gepdi. Ýani bir adamy başyň hemme zadyny kontrol etýär. Şol üçin Berdimuhammediň hem akly diňe şuňa ýetýär. Ol adam bilen gepleşmäni oňaranok, ol dü ömründe gören zat däl. Ol bir akmak, nadan bir haramzada ki, hiç wagt bir adamy razy edip pul gazanybam bilenok, işleşibem bilenok. O zor bilen. Minister bolanda-da şeýle, medinstitutda rektor bolanda-da şeýle. Rektor boldy, hemme mugallymlary kowdy, studentleri kowdy, zor bilen, okuw ýok. Ellerinden puluny zor bilen alýar. Bir prikaz bilen on müň sany medpersonaly işden boşar. Aýlyklaryna gazetleri, gazetleri, baryň aýlygyndan kesip alyň diýer. Ol terbiýesi şeýle. Ol zor bilen hemme zady. Adamlary äsgermeýär. Şol zat bilen hem ozan gelýär. Aýalynyň saçynyň kraskasyny hem men berdim. Gorkup gitdim. Ol şu adamlaryň eýesi men. Şulary gorkulaýyn diýip, hemişe gorkup gitdim. Indi ýöne siz ýaly gahrymanlygy gorkyny aýyrdy. Indi gaýtam näçe dawid etse çekdim. Dogry. Muhammet aga, soňam iň köp soralýan soraglardan biri, ýollar haçan açylarka? Ýollar nädip açdylar? Türmedäkiler hakynda aýdaýyn. Gözde watandaşlar, şu wagt otuz ýylyň içinde Türkmenistanyň içinde her bir maşgaladan biri türmä girdi. Şu şu döwletiň syýasaty, gorkudyp. Türmä düşende ola palna sen adam däldiň, olarda gorky bar. Şol üçin bara biz adalatly sud ýok Türkmenistanda. Hiç wagt Türkmenistanda bir adam adalatly hawa adalatly türmä basylandyr. Şol üçin şu gün kun türmäň içinde ýatalylan hemmesiniň delasyna täleden seretdim. Şu biziň borjumyz. Hem şolary aklamalylary aklamaly, Jinaýat edenleri jinaýatyny aýtmaly goý çagalarynyň öňünde zatlarynyň öňünde etmedik jinaýatyny biderek nem etmez. Ondan soňam ýetmiş ýyl sowet döwründe hem otuz ýyl soňky sistemada adamlaň hemmesini ýaşamak üçin ogurlyk etmäge mejbur etdi. Meselem, granitsada ýaşaýanly Ozbekistan bilen Türkmenistanly iki köpükden benzin-ä bar. Çagasam aç gezip ýör. Aňryk geçirse-de, ýigrimi dollar alyp bilýär bir kanister eltse. Bir aý nemesi bol. O, koneçnä, şony etýär. Otady işi ýok, çagasy aç. Onsoň şony ogurlyk diýip biz hasap etmeli-dä. Olam günäsini geçmeli. Sebäbi döwletiň özi şolary jenaýat etmäne ýetik biler. Şo sebäpden ýa meselem bir towar mugallymlary ondan-mundan pul alnyň diýip türmä şolary atlamaly biz. Sistem adamlary hemme tarapdan daýlady. Ýöne agyr jenaýat edelle bar, adam öldürelle ýene bir zat eýle olara biz başgaça ýa bir towar adamlary bar narkotik satýar diýip falan diýip mejbur etdili özleri. Indi olary biz neme etmeli? Günäsini geçiş etmeli, falan etmeli, ony ýaly adamlar türmede ýatmaly däl. Şol üçin türmedäkileriň hemmesini täzeden delolaryna seredip, togsan prosentini şolaryň boşatmaly. Özlerinem aklamaly, çagalarynyň öňünde utanyp gezmeli. Hukumetiň günäsini, hukumetiň günäsi, öz günäsi haýsy derejede bolsa şony, ýöne dostoýny, Türkmenistanyň hakyky graždany hökmünde ýaşap bilsinler. Sebäbi bir adamyň jynaýaty, türmä basylany, biriniň nemesini bolsa agtyk-çowluklaryna-da ýetýär şo. Sen, O, ataň türmede ýatypdy, palan ogurlyk edipdi. Şol üçin şu zatlary biz aklamaly hemme. Düşündim. Biz indi ýaňky jiberen soň haçan ýol açylar, Gwende? Ýol şu gün hem açylar. Eger biziň halkymyz konsullygyň öňünden aýrylmasa. Eger hakyky gidesi gelýän bolsalar, a näme üçin sen Gözde gula şu soragy bize bermeliler, watandaşlar. Sen ýurt seňki, Gözde ýurt seňki. Çaga seňki, aýal seňki, eje kaka seňki. Näme zat saňa päsgel bermeli, posolstwaň öňüne baryp aýnalaryny döwmeliler. Etmese näme üçin? Sen gitmeli, sen hakyň. Döwlet obýazyn seni äkitmeli. Aýna döwmese-de, aýna döwmese-de mukamda. Ýok, men obrazyny aýtýan. Gördüň, men obrazyny aýtýan. Sen gahar-gazabyn görkezmeli, sen gitjem, a sen sesiň boýun bolup otursaň, sen aýalyňam eliňden alar ýene. Hakykat şol, hemme ýerde bolan zatlar şol. Sesiň çykarmasaň alarlar-da. Şuwaýeçilenim etdiler da, göndi, on bäş ýyllap çagasyny görmändir, düýn biri jaň etýäne. Eý, men sen diýip, erkek diýip, men bilen gepleşme sen. Nähili, on bäş ýyllap çagaň görmän sen sesiň çyk, ýöne gorkýan diýýä. Bokuň iýmedi. Göresiň gelene, sen gul bolmaga özüň razyçylyk berýäň. Sen şu wagtda Amerikada gelsin diýip etjek bolsuňda şonany. Biriniň birjesiniň biriniň diňe çagamy men iki ýyllap görmedim. Görüp bilemok. Döwletiň günäsi bilen ni hanyň göreýli näme etýänini. Beli dom ýakmasada tüf ýüzüme edýär. Şoňa şol üçin göýde adam hukuklar deklarasiýasy şol üçin çykar. Adam hukuklar deklarasiýasy şu sebäpden iýminde çykar. Sen adamlar islegini kanaatlandyrmaly. Adamlaryň islegi näme? Ýaşamaga haky bar, o şäherden o şähere gitmäne, öz ýurduna gitmäge haky bar, öz pikirini aýtmaga haky bar, öz ynamyny aýtmaga haky bar, haýsy dine uýýan bolsa şony hem etmäne haky bar, çagalaryny görmäge haky bar, iýmäge, içmäge haky bar, döwletli şolaň iýjek işini üpjün etmek. A şuny etmese, şol adamdan näme etse haky bar? Näme etdi Akyba? Şu wagt gözle Izrailde hä. Ola gözle Izrailde şu wagt, şu wagt bolup duran waka. Men bilen oýanda gözle ha, mesjide laqtada e, Filistinde çykyş etýärler ýaş oglanlar. Hiç wagt Izrail döwletine aýdan akba. Meselen, e, şolar çykyş etdirmedi. Indi Izraýyl döwleti aýdyp bilýär, şola daş bilen gurýan-da, belleýän-de. Ola-da çykyş etmäň diýen-ä, Izraýyl döwletem çykyş etmäň diýen. Bir ýyl edip köşeşdirjek bolýar. Eýýäm döwletli aýtýar, zat diýme diýýär. Güýç ulanma diýýär. Olaň haky bar diýýär, öz ýurduna eýe çykmaga, miting etmäge. Siz zat diýmäň diýýär. Döwlete-de sen rugsat bermeli şoňa. Şolaň islegini kanagatlandyrjak bol diýýär. Hä bir demokratik. Şol üçin hemme ýurtlarda adamlar öz esasy isleglerini talap etmäge, şoň üstünde dürli görnüşinde göreşmäge haklary, ony hiç kim alyp bilmeýär ony. Germaniýada göni neme, Nursultan göni dur, hakykat göni bolanda, Germaniýada bir sany immigrant üç-dört ýyl mundan öňçä bolup, üç-dört ýyl, Pahy täze baran hiç dili bilenak, zady bilenak. Ozan magazinde zatlar köp-de, şondan ogurlyk etýär. Iýmäge. Ozan muny tutýar, sekýuriti. Tutýar, polisiýa tabşyrýar, ozan suda äkitýär. Ogurlyk edip. Ozan gidýär, meň diýýär, iki çagam bar diýýär. Aç diýýär. Men iýjek zadymy şo taýdan aldym diýýär. Sud şo taýda boşadyp goýberýär. Iýmek üçin ogurlyk etmegem dogry. Ýaşamak üçin ogurlyk. Sen çagaňy görmeli, aýalyň ýanynda maşgala näme etseň seň hakyň. O nähili bir haramzada gelip seň ýurduňa gitmeň öňüne geçmeli. Şol üçin aýtýan. Biz eger isleseňiz ertir ýatýarys. Islemeseňiz oňa wigiltne sizi getirip. Şol Dogry. üçin eger hereket etmeseň, oň özi dobry bolup sizi getirermika diýmän. Sebäbi baran adamla indi oňa bomba ýanak. Hemmesi doly gözi açyk diýýäňizmi? Mansur Taganowa prýomoý efirde hiç zat edip bil- bilmiseň, çyksaň gazanasaň. Mansur, men çykdym. Men göreşdim. Häli bu gün hem göreşip ýörün. Sen nirde? Ýa-da menmi saňa taýýar edip bermeli hemme zady? Men göreşip ýörün, primoý efirde-de göreşip ýörün, daşary çykyp protestam edip ýörün, sen nirde? Men çykamda ýanyma geldiňmi, göreşdiň meň bilen deňe-deň? Soňam Muhammet aga ýenem bir ýenem bir sorag bar. Aha. Bir minut. Bärde men aldym. Hä, Muhammet aga, soňam Köp adam kelesdek soralardan biri şu. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň içinde ýaşan, 15 ýyl ýaşap, işlän, türkmen dilini bilen bir adam diýä prezidentlige dalaşgär bolup biler. Ýa-da köp adam häzir indi näme teklip edýär, prezidentligi aýraly diýýär. Parlament respublikasy bolsun diýýär. Şu zatlar hakynda gürrüň berseňiz adamlara. Daşary ýurtdan biri gelip bize prezident bolup bilermi? Meselem, birinji sorag şu. Wende men häzir aýdaýyn şu wende watandaşlar bir zada men siziň hemmäň ünsüni çekjek wende. Biziň ýurdumyzda häzir hakyky halkyň özi halkyň aktiw gatnaşmagynda ýazylan konstitusiýa ýok. Maryýaz ýaz aha ýaz mhm. Bende şon ýana konstitusiýa ýok. Bize sowet döwründen galan bir konstitusiýa bar. Häzirden ýaz. Hawa, sowet döwründen galan bir konstitusiýa bar. Ozan Türkmenistan özbaşdak bolandan soňam şuň başyna hokga baryny getirdiler näme üçin bir adam ýurdy eýelenjek. Islendik zadyny etdi. Şol üçin bi häzirki konstitusiýa ne bize direg, ne biz oňa düzülende, ýazylanda gatnaşdyk, halk gatnaşybilmedi. Şol üçin bu zatlaryň hemmesi indi üýtgä, eger biziň halkymyz indi bir syýasy üýtgeşik ýurduň içinde etjek. Şonuň üçin konstitusiýany näilli ýazylýar indi. Gördüňizmi? Amerika konstitusiýa 270 ýyl mundan öňçe ýazylan. Halo. Diňleýän Muhammet aga. Ýok, iki ýüz ýetmiş ýyl mundan öňçä, şoň näçe madda, näçe mad geldi, hemmesi saglasowat etýärler, şoň esasynda-da ozaň punktlaryny, zatlaryny şoňa gabat getirip-de beýleki kanunçyklary çykarýar. Şoň üçin biziň ýurdumyzda hakyky Konstitusiýany, Eger biz ýazjak bolsak, ýurdumyzyň içinde birinjiden azatlyk bolmaly. Halk diýýän täzeden ýazmaly. Ol nähili ýazyljak indi? Ony biziň halkymyzyň geljekdäki aktiwligi görkezer. Eger şu wagtda, eger, alo. Diňleýäs, diňleýäs, hawa. Hawa. Eger şu wagtlam biz Berdimuhammet birden gaçyp gidäse şu gün, onda bir hilli bir konstitusiýa ýazmaly bolar. Eger ýok, göreşimiz uzak çekip, halk aktiwligi köp bolup, her oblastly özleri organizowanyny öz ýaşaýan ýerinde dolandyryş öz eline alsa, onda konstitusiýany biz başgaça ýazmaly. Düşündi. Düşündim. Ondan soňa, eger şun kun bir zat bolakaýyn Berdimuhammet gaçyp gitse, onda biz şo öňki bar konstitusiýa daýanyp bir zat etjek bolarys. Ýöne o zat hemişe üýtgedip durmaly bolarsyň. Näçe ýylyň dowamynda. Düşündim. Sebäbi halk aktiw gatnaşmasa, birje toparyň özi ýazýar. Konstitusiýany dürli zainteresowanyny toparly oturyp, çekeleşip, her gaýsy öz bähbidini gö zläp, saglasawat edip, bir-birine hormat goýup ýatsalar, onsoň hemmeki şoňa boýun bolýar. Amerikada şol üçin iki ýüz ýetmiş ýyl mundan öňünçä ýazylan konstitusiýa hemme, şo taýda bar ştatlar ýetekki sany ştat gatnaşýar. Onsoň beýlekiler goşulyp başlaýar. O daýza näme edýär? Men diýýär sen bilen işim ýok diýýär. Sen öz ştadyň eýesi. Seň ýaragyňam özüňki, puluňam özüňki, öz parlamentiňem bar, öz konstitusiýaňyz özüňiz ýazyň, öz deputatyňyz. Ýöne daşary duşmandan goramak üçin bize bir armiýa gerekdi. Biz eger şony etmesek, hemmämiz dargaýarys. Daşary ýurub bilen aragatnaşyk açjak bolsak, hemmämize belli bir syýasat gerek, hemmämize. Şol üçin şeýle. O, meselem, medisina hyzmaty üçin, şu zatlar üçin diýýär. Siz, biz siziň ýaraňyzam eliňizden aljekkä, siziň parlamentiňizem bolsun, konstitusiýaňyzam bolsun, ýöne siz şu Amerikany goramak üçin ýa pul beriň diýýär, ýa soldat beriň, ýa at ber. Biz diýip şoňa hormat goýýas. Şu bada çenlin hem Amerikanyň içinde ýaraglar alyp bilenok. Näme üçin? Şoňa boýun egme. Biziň ýurdumyzda-da konstitusiýa ýazyljak bolsa bäş sany oblastymyz bar. Halk her oblasta özi eýe çykmaly. Aşgabatdan häkim bellemesinler. Aşgabatdan naçalnik polisiýa ugrasmasynlar. Aşgabatdan prokuror ugrasmasynlar. Geregi ýok. Özleri saýlasyn şo zady. Olsa bäş Halk saýlamaly mı? Hä? Halk saýlamaly mı? Hawa, hawa. Şu şu ýaşaýan ýurduň her da özi, onsoň bula. Her oblast, her e, neme e, welaýat öz halky, öz zadyny eýe çykandan soň, onsoň 5 sany welaýatyň predstawitilini oturypdy, onsoň täze konstitusiýany ýazar. Ozal hökümet nähili görnüşinde dolandyryşmaly özleri çözüşerler. Indi dünýäň ýüzünde meselem prezident nemesem bar. Domokratiýa Amerikada ola prezident. Ýöne prezidentiň polnomoçiýasyny aýyrýarlar, azaltýarlar. Nähili şonu bir Ha şonu düşündirip berseňiz Muhammed aga, nähili bolýar? Häzir men düşündireýin, häzir aýdaýyn. Bende menen Amerikada prezident bar, ýöne prezident hiç wagt hiç zat edip bilmedi. Ýok özi. Ol hökmän kongresiň saglasyýasyny almaly. Indi kongres eger razy bolsa, ondan ýene ýokarda biri bar, senat. Senat razy bolmasa, ýene kanun bolmaýar. Indi hem senat, hem kongres bolsa prezident bir zada gol çekmese ýene halys bolar. Görýäňmi? Her hemmesi biri-birini kontrol edýär. Ondan soň Amerikanyň içinde prezidentiň kabul edýän kararyny bir sany ştat men kabul etmeýärler. Meň işim ýok sen bilen. Biziň öz kanunymyz bar. Ştat geljek bolsa, meň kanunuma laýyklykda bolmaly sen. Ýa-da Amerikada Tramp bir ştatyna barýar, aeroportdan düşende bir sany poliseýskiý, maskasyz barýar-da, geçirmeýär. Maskaňy dak gir, biziň ştatymyzda maska dakylmaly diýýär. Düşünýäňmi? Düşündim Şol muhamy üçin bizede dawa. Kanada premýer ministeri bar. Bende Kanadada premýer minister. Premýer ministeri parlament saýlaýar. Näçe parlamentiň içinde partiýalar bar, şola ozaň haýsy partiýanyň sesi köp bolsa, şol ozaň Kellesi. premýer ministeri we on ýylam ýok. Meselen, Yzraýylda prezident bar. Ýöne hemme iş etýän premýer-ministr. Premýer-ministeri goýjak bolsalar hökman prezidentiň saglasýasy bolar. Prezident hem hiç zat edibilmeýär, eger parlament şoňa býurug bermese. Şeýtdirip bara bir adam höküm sürmer ýanak, bir partiýa höküm sürmer ýanak biz mehanizmleri oýlanyp tapmaly. Ol indi prezident bolar, bolmaz, o däl. Biz diktator emele gelner ýanak mehanizm tapmaly. Parlament bolanyna peýdasy ýok. Bize parlament. Parlament gelip birine ýurt dondurmaga goýmaly. Goýandan soň parlamenti aýryp bilse, o näme tapawut? A Iranda boldy şon ýaly. Şol üçin bir premýer ministr hem diktator bolup bilýär. Hiç nemesi ýok oň. Şol üçin parlamentski bolmaly, falan bolmaly, bulaň hemmesi dünýäde bar zat, Hemşem položitnnydy bady hema ony biz öz ýurdumyza laýyklykda şo sada çözeris näýe diýýä. Düşündim. Ýenem bir sorag bar. Ýaş oglanlar diýýä devrim etjek bolýa diýýä. Şolary goldamalymy ýa-da ýatyrmalymy diýýä. Näme näme düşünmedim. Rewolýusiýa rewolýusiýa etjek bolýamyş biziň türkmen ýaş oglanlarymyz. Şony diýýä ýatyrmalymy goldamalymy diýýä. Hörmetli watandaşlar! Biz ýigrimi birinji asyrda ýaşaýarys. Ýigrimi birinji asyrda. Belli? Ýigrimi birinji asyrda indi şuny harakter berjek bolsak-da, Adam hukuklar deklarasiýasy beýleki domokratik döwletleriň wliýaniýesi Beýleki diktator döwletdäki ýaşaýan halklaryna täsiri köp. Indi tem bolýar biz ýigrimi birinji asyrda internet asyrynda ýaşaýarys. Hawa. Şol pul eger biz gelip kanuny bozup, ýane kanun diýýän men Berdimuhammediň kanuny bilen işim ýok. Maňa esas kanun näme? Halkyň protest etmäge haky bar. Köçä çykmaga haky bar. Öz sözüni aýtmaga haky bar. Öz ýurduna gitmäge haky bar. Şu Adam hukuklar deklarasiýasy näme diýýär? Şuňa daýanyp biz öz hereketimizi etmeli. Ýöne eger hökümet, eger hökümet gelip biziň garşymyza güýç ulansa, güýç ulansa, bende güýç ulansa, beýleki döwletlerde sesini çykarmasa, halkyň islendik zady etmäge haky bar. Şu-da Adam hukuklary deklarasiýasynda ýazyldy. Suşnoslyş. Şol üçin biz rewolýusiýa etmeli, kellämiz, energiýamyz oňa bermelidä-de, biz etapno hemme zady başlamaly. Biz gahar-gazabymyzy görkezmeli, mitingleri başlamaly. Eger hökümet biziň garşymyza güýç ulanjak bolsa, bizem akmak däl, ýöne şeýle ýatarýar. Şol Düşündiňiz maňa? ýöne şun gün gel hiç zat etmäni ýatan ýerinden bir zat etjek diýse ol duşmanyň isleýän zady şo. Sebäbi eline ýarag alyp falan edip terroristler falan diýip dünýä jemgyýetçiligini aldajak bolýar. Ä bir. Aa Muhammet aga soraýar. Kime gerek daşary ýurtlaryň politikasy, how ýaşuly sen bir maslahat ber näme etmeli näme goýmaly diýä. Aha. Boldy boldy. Neme göni şol üçin bara häzir şu wagtlar gelip şu gürrüň gozgamaklary bir towar hakyky gahryman oglanlarymyz bar janyndan geçip bir zat etjek bolýar biz oňa hormat goýýas. Biz duşmanam şondan haýyrsat. Bizi Alla biz duzaga salyp, ertir gün hä trorisler Dikot Nyýazow şeýtdirip aýyrjak boldular bir towar adamlar. Bizi hiç kim sesinem çyka bilmedi. Sebäbi Luka sen sora men soraýyn. Etekleri kabul edenak. Şol üçin iň gowy, ynamly zat, biziň şu ugurda edip ýören hereketimiz. Şuňa aktiw gatnaşyň. Eger hökümet güýç görkezjek bolsa, biz hem at bakýarys. O zaman biz aýdybileris. Gördüňizmi, sesini çykarmadyňyzmy? Özüňiz çykdyň. Bizem elimize ýarar. Biz özümizi goramaga hakly. Düşündim.